Nyaya iri kuitika yekuti vanhu varoorana mhm. wakadana nemusikana wako achizvishandira mhm. uchitoziva kuti ari kuenda kubasa anewo vabereki vaari kuchengeta mhm. ane vanin'ina kana hanzvadzi tiri kuenda kuchikoro pamwe ndiyewo first born ndiye bread winner mufamily imomo then maroorana makuti ah, murume anenge akuti kune mukadzi wake handidi kuti ushande handidi kuti uende kubasa mhm. on top of that akurambidza kuti andirambidza kuenda kubasa semurume mhm. eh, hachakwanisi kuita maresponsibilities andaiita yaya ndichiri kuzvishandira yekuti ndaichengeta vabereki ndaiva nevanenyina or maybe nesituation yekuti nditori no mwana wanguwo tasanganawo eh, from previous marriage mhm. ndine mwana wangu wandorwawo wanotoziva kuti and its a responsibility yemubereki as a mother kuti ungochengeta mwana iyeye but at the end of the day vati hawo ndidi kuti uende kubasa mhm. eh, mwana wacho futi wangu ini asingamuchengete vabereki vangu havatumire kana mari chero pakaita dambudziko rinengei haburitse mari yake yaari kushanda mhm. orit eh, manzwisira ndaita mm. eh, imi muri kuti munhu aroora mm. anditi mm. aroora kudaro ah, akurambidza mukadzi kuenda kubasa anditi then omunyima futi mari yekuti atumire kana kusapota vanofanira kusapota anditika right eh, imi ndichita ndichiunderstanda nyaya iyi anditika zviri total wrong anditi mm. orit one asi unless kana iri mbinga munhu wacho kuti ane mari yokuti anodii anoda kuti gara pasi gara
papaeven chero even iri mbinga mm. andidika mm. inotongoda one day ichatongoda kuti umboikavhiridzawo pamweni panodii padokavhiridzwa so eh, as kuti eh, eh, zvevanhu vaviri vakarorana is a partner ikati family yanditya munhu ngaaende kupi murume ngaende kubasa munhu wana haazvikwanise and bcoz kana watora mudzimai kana watora mukadzi kuti uye nepamba didi mm. woziva kuti eh, zviri kuitika zvichaitika kumba kwomukadzi kuti akaroora mm. zviri maoko wani angu mm. anditi saka wai ndichiti angu e, either ini ndashanda iwo hauna kushanda or iwo washanda ini ndashanda zvese zvo zvichazisa pamwe chii zvazvedu ndozviisa pamwe chete tonodini tono kana kwana mama kwapera shuga kwana mbuya kwana baba kwana teza kwapera shuga mm. eh it's my responsibility to tomanya ndodini ndobvisa ndotumira mari iyoyo vanditi kai shuga mm. vanditi mm. then pamwe pacho vanoita ndekuti kana ndatumira mari shuga iyoyo vanditi iwo wakuzoti uzivise vari kumba kumba uko usati mhai ndakutumirai Ridi, mm. mari yechi yeshuga mm. ezironguta senge iwewe wakazvimiririra eh, zvinopedza futi varume chi eh, moyo bcozi mm, kana kuti yese watumira paipa eh, wakwatumirwa wanzi zvaitika kekutanga haana kunzwa eh, maita basa mm. yabva kuna namba ana nambuya kuna naatezvara ndiitika mm. kuinkarejao kwaya muhomwe kwayadini kwayabva mm. zvikasaitika zvinhu izvo zvemanje ka kuno anozodzoka kuti havatendi ndakavatumira asi hana kudii then ovati okay saka zvandisaita inini rega nditi munhu uyu eh, hausi kuenda kupi hausi kuenda kubasa no but ndikutaura kune vaya vekuti nhasi watorombisa pfuma kumba kwedu mm. eh, ndichingopinda pamene vatoti mutemo wepamba panapa mukadzi wangu ashandi
aiwa reason inenge iriye handitongodi kuti mukadzi wangu aende kubasa aiwa kana iyi kana pakadaro handiti mm. ah, pakashata panofanira kugadziriswa mm. handiti ka ndosana ndambotira kuti kana iri mbinga asi kana isiri mbinga zvayo inonetsa kuti mazuva ano kuti vanhu mugare zvakanaka kana ngotiwo munhu mukashanda nekuside yo ukashanda nekuside kana iri mbinga inodzoka kuita chi dzambi ngatu mm. kuti ikuramba ichiasi
munhu atora munhu anditi ngaanzwisise kuti eh, kumba kwedu isusu anditi kuchafanira kuchienda kumari kumba kwako iwewe anditi kwawabva iwo mukadzi wangu kuchaenda chi kuchaenda mari why ndichitaura zvinhu nekuti kuti uroore hazvisi kureva kuti munhu ngaaigire wefamily mm. yekwake mm. anditi mm. hazvisi kureva kuti vabereki havatombofanyi kuona kana chokudya chani no matter wavadara fumese ende wapedza pfuma mm. responsibility yekuti vabereki vachengedwe ndevedu vesesaka zviri kumasaidzi ese kuti inini i must also feel free kuti ndichengete vabereki vemurume wangu murume wangu must also feel comfortable kuti achengete vabereki vangu nemaresponsibility ikoko tosangana pakati sechinhu one exactly
ndo maonera ma ndinoita ini i hope muri kuifariro zvatiri kuita nemavideos edu kana muri kutiona kuyoutube please subscribe kana muri kufacebook tokumbirawo mutifollowe um, kuti muone next video redu ratichaisa munongobayawo subscribe kana follow notification button on and you will be the first to know our first video our next video thank you so very much